Zon'ny olona rehetra tsy ankanavaka ny hitady ny rariny sy ny hitsiny araka ny voafaritry ny lalàna. Anisan'ny handriankina ny tany tan-dalàna sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanararaotana samihafa ny fahazoan'ny rehetra miatrika fitsarana mandeha ara-drariny sy tsy mitanila. Nanatanteraka fanadihadiana mikasika izany indrindra ny ONG Ivorary tamin'ny taona roapolo sy roa arivo, ka tsikaritra fa maro ny ezaka tokony mbola hotanterahana manoloana ny fanarenana ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara. Raha ny vokatra azo, ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny varotra sy ny fitaterana no ankamaroany amin'ireo manana raharaha eny anivon'ny fitsarana. Fito amby efapolo mifengoroa isan-jaton'ny olona ivelan'ny fonja nanaovana fanadihadiana no nanambara fa efa nanana anton-draharaha teny anivon'ny fitsarana. Efatra amby roapolo faingo telo isan-jaton'ny olona tsy voahaja zo no nilaza ho tsy nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana noho ny fisian'ny raharaham-pihavanana. Eo ihany koa ny tsy fahafantarana mihitsy ny dingana arahana eny anivon'ny fitsarana. Anisan'izany ny fanaovana fitoriana, ny fisafidianana ny ambaratongam-pitsarana sy ny birao tokony ho atonina, ary koa ny antontan-taratasy ilaina, ny fe-potoana tsy maintsy hajaina sy ny vola tokony haloa. Ankoatra izany, ny fahatahorana miditra tribonaly sy ny fahatahorana ny fijerin'ny fiarahamonina. Ny didim-pitsarana sy ireo voambolana fampiasa eny amin'ny fitsarana dia mazàna amin'ny teny frantsay avokoa, ka sarotra amin'ny ankamaroan'ny olona ny mahazo izany. Telo amby roapolo faingo dimy isan-jato ny raharaha eny amin'ny fitsarana dia resaka ady tany avokoa. Anisan'ny nitarainan'ny olom-pirenena ihany koa ny fahataran'ny fikarakarana ny raharaham-pitsarana izay maharitra aman-taonany maro ho an'ny olona sasany, indrindra ireo voafonja. Raha mikasika ireo voafonja manokana dia telo amby enimpolo faingo efatra isan-jato no mbola tsy voatsara hatramin'izao. Aotra faingo efatra isan-jaton'ny olona nanana anton-draharaha teny amin'ny fitsarana ihany no naka mpisolovava noho ny olana ara-bola. Vokatry ny tsy fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny mpisolovava dia mitombo ny fanararaotana samihafa mihatra amin'ilay olona mpitory. Dimy amby dimampolo faingo fito isan-jato no nanambara fa nanana olana teo anivon'ireo sampan-draharahan'ny fitsarana ka ankoatra ny fahasarotan-dingana tsy maintsy lalovana dia anisan'ny nampitaraina azy ireo ihany koa ny eo amin'ny fomba fandraisana sy ny fisian'ny kolikoly ataon'ny mpisehatra sasany. Araka ny tatitra navoakan'ny Amnesty International dia tsikaritra ihany koa ny tsy fanajana ny zon'olombelona eny anivon'ny fonja izay ahitana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa, ny loto, ny fahateren'ny toerana, ny herisetra sy ny fanararaotana samihafa mihatra amin'ireo voafonja. Nisy ny décret deux mille dix neuf zéro soixante dix tamin'ny six février deux mille dix neuf dia io décret io moa izany no mamaritra ny andraikitry ny ministeran'ny fitsarana. dia io no mitanisa hoe ireto avy ny zavatra tokony hataon'ny Ministera izany dia amin'ny article trois amin'ny andalana fahatelo io décret deux mille dix neuf zéro soixante dix io izany no milaza fa ny Ministeran'ny Fitsarana dia anjara andraikitriny izany voalohany indrindra ny mi-assurer moa raha atao amin'ny teny vazaha mety hifangaro ihany ilay izy, ny atao hoe fametrahana ny atao hoe tany tan-dalàna izany hoe mi-assurer ny primauté du droit dia ankoatra an'izay izany an, Anisan'ny andraikitra lehibe izay sahanin'ny Ministeran'ny Fitsarana ny atao hoe ny mi-promouvoir ny atao hoe accès amin'ny justice, izany hoe ny fanakaikaizan'ny fitsarana rehetra rehetra ny vahoaka izany, dia tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny fiadiana amin'ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ireo réformes isan-karazany, lalàna isan-karazany mba hahafahana mi-assurer ny atao hoe rapidité, ny transparence ny procédure na ny procès eny anivon'ny toeram-pitsarana tsirairay avy, izany hoe. manao zany zay ny reforme mba hahafahana manao ny simplification ny procedure au niveau an'ny juridiction manerana ny Nosy. Tafiditra ao anatin'ny andraikitra lehibe izay tsy maintsy ataon'ny ministeran'ny fitsarana moa zany ny hoe ny mi-accelerer ny traitement an'ny dossier de procédure rehetra rehetra, ny fijerevana akaiky indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny famonjana, izany hoe ny humanisation de la détention. Ny filankevitra ambony momba ny mpitsara dia rantsana iray ato anatin'ny fanjakana malagasy, izay miaro an'izay fahaleovantenan'ny fitsarana izay, efa niresahantsika teo izay. Faharoa, mijery ihany koa ny fizotrin'ny asan'ny mpitsara, gestion, ny karieran'ny mpitsara, ary farany, izy dia anisan'ny manara-maso. ny fihetsika na ny asan'ny mpitsara raha toa ka manaja na tsia ny sata mifehy azy ireo mpitsara ireo ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Ny mpisolovava izany dia afaka manome torohevitra araka ny lalàna Raha ohatra zao ianao mety hanana olana ohatrohatro ohatran'ny hoe fanofana trano, tsotsotra an, ohatra tsotsotra no lazaiko hoe fanofana trano de misy tompon-trano zany miteny hoe aa ianao tsy maintsy miala am'zao de misy lalana daholo zany amin'ireny retraretra ireny de afaka manantona mpisolovava ianao an, Ny mpisolovava izany afaka hanazava ny zo anao. Milaza ny mpisolovava hoe mety izany na tsy mety izany na izao ny zavatra azonao atao. Satria io tompon-tranonao io mety hitory anao any amin'ny fitsarana. Dia alohan'ny hahatongavana any amin'ny fitsarana izany dia efa afaka manazava ny mpisolovava hoe izao izany ny zo sy ny adidinao rehetrarehetra. Manaraka izany moa izany ny mpisolovava izany dia ohatran'ny hoe hitan'ny olona matetika any amin'ny fitsarana. Ny ataonay any amin'ny fitsarana. Dia ohatran'ny hoe misy misolo tena an'ilay olona mihitsy. Misy ny atao hoe raharaha jeloka izany. Ny raharaha jeloka moa izany an, rehefa tena hoe mandeha izany ilay raharaha dia tsy maintsy eo ilay olona voampanga. Satria izy no tsy maintsy manazava an'ilay mpitsara hoe inona ny zavatra nataony matoa izy no entina taty amin'ny fitsarana. Dia eo izany izay an, mahafantatra an'ilay dossier an-tsary izay an. dia mitondra ny teny fiarovana ho azy, satria izahay moa izany dia mahita tsara ilay antontan-taratasin'ady rehetra rehetra, dia eo izany izay ny mandanjalanja hoe aiza ho aiza moa izany ity olona ity, mitombina ve ilay fanenjehana azy sa tsy mitombina, dia mitondra ilay teny fiarovana. Raha eto Madagasikara dia fikambanana iray. miha-tsehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny olombelona, fa indrindra indrindra ny zon'ny voavonjy. Amin'izao fotoana izao dia manana projet anankiray izahay, projet de lutte contre la détention préventive abusive. Samy hafa mantsy ny atao hoe détention préventive abusive sy ny détention préventive tsotra fotsiny. Ny atao hoe abusive aloha matetika dia tena hoe any amin'ny delego de detention, izany hoe voatazona ela be any am-ponja izy fa tsy mety voatsara mihitsy. Misy ny delai izay tokony hajan'ny mpitsara anankiray, toy ny ohatra izany hoe ny delit izao ohatra, misy ny instruction pendant six mois. Afaka prolongena pendant trois mois io raha tsy vita ao anatin'ny six mois fitsarana anazy dia afaka mbola mi prolongena trois mois farany izy raha mbola tsy vita ilay fitsarana anazy izany hoe six mois trois mois trois mois raha ho an'ny matière en matière de débit izay raha matière de crime izy tokony ny huit mois dia raha tsy vita ao anatin'ny huit mois satria misy ny enquête atao enquête atao dia matetika tsy vita ao anatin'ilay huit mois tokony prolongena six mois ary afaka mi-prolonger farany ho quatre mois ny mpitsara anankiray dia ao anatin'izay ao anatin'izay fotoana izay izany a dia tokony ho voatsara ny ny olona anankiray izay détenu préventivement préventive. Ny iray resaka moa izany ny atao hoe organisation judiciaire, ny hoe ny fandaminana ankapobeny mahakasika ny tontolon'ny fitsarana dia misy ny atao hoe sampana anankitelo moa izany na ordre anankitelo ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana na mpitsara moa izany. Ao ny mpitsara ny adin'olon-tsotra, ny ordre judiciaire, dia misy ny mpitsara ny ady ifanaovan'ny olona amin'ny fanjakana, les ordres administratifs, dia misy ny mpitsara ny kaontim-panjakana zany na ny ordres financiers. Ny fara tampony ao anatin'ny organisation judiciaire zany eto Madagasikara dia ny Cour supreme. Ao anatin'ny Cour supreme io misy cour anankitelo, dia le cour anankitelo io araky le ordre anankitelo niresahako teo iny dia misy zany ny cour de cassation, dia misy ny Conseil d'Etat, dia misy ny atao hoe Cour de compte. Ny Cour de cassation dia ireo zany raha raisiko manokana dia ny ao ambany fifehezan'io Cour de cassation io na fitsarana fandravana dia ny Cour d'appel ny fitsarana ambony dia ao ambanin'ny Cour d'appel ny fitsarana ambaratonga voalohany. Io sampam-pitsarana iray io zany dia tsy mitsara afa-tsy ny ady ifanaovan'olon-tsotra. Zay na mety ho penal io na mety ho civil na commercial fa hoe olon-tsotra zany anie hoe no miady ao. Dia amin'ilay faharoa indray a, eo amin'ny faratampony misy ny conseil d'état na ny filankevi-panjakana. Dia ao ambanin'io filankevi-panjakana io ny tribunaux administratifs. na ny Fitsarana misahana ny Ady sy Fanaovana Fanjakana. Ny Tribunaux Administratifs dia eny anivon' ny renivohi-paritany anankianina eto Madagasikara ihany no mbola misy an' azy amin' izao fotoana izao. Dia io izany tsy mitsara olona ny Fitsarana misahana ny Ady atao amin' ny Fanjakana. fa mitsara izy raha misy fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana na na mety ho décision io na mety ho arrêté io na mety ho décret izay zavatra izay raha hoe décision administrative izany dia iny no tsarain-dry zareo hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna ny nandraisan'ilay autorité an'iny acte administratif iny. Raha ny raharaham-pitsarana, raha hoe lazaina amin'ny teny vahiny moa izany hoe ny procédure judiciaire dia tena marina tokoa fa sarotra, izany hoe complexe moa izany. Ary ny fandraisana an'izay na ny comprehension an'izay dia tena miankina tanteraka anefa amin'ny ezaka ataon'ny tsirairay. Ezaka ataon'ny tsirairay hoy izy aho satria raha ny tokony ho izy ny sampandraharaham-panjakana rehetra rehetra na ny administration dia manana izy ny atao hoe obligation d'informer izany hoe tokony hampafantatra izany ny olona rehetra rehetra manandraraha ao aminy izany nefa kosa aza adino fa ny olom-pirenena tsirairay avy, ny olona manan-draharaha tsirairay avy eny anivon'ny asam-pandraharaham-panjakana na ataoko hoe re eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana moa izany dia ireo olona rehetra rehetra manan-draharaha eny anivon'ny fitsarana isan-tsokajiny dia manana izy ny atao hoe adidy na devoir mba hi-s'informer. betsaka ny andraikitra na ny responsabilité izay efa noraisin'ny ministeran'ny fitsarana izany amin'izay hoe fampahafantarana na fanatsarana ny tontolon'ny fitsarana izay dia anisan'izany ohatra raha raha tsy hiteny aho hoe eo anisan'ny amin'ny resaka fandrindrana ankapobe na hoe sur le plan organisationnel dia manao izahay fanentanana misy ny emission de mission de sensibilisation izay atao misy direction mahakasika ny vulgarisation ho ato amin'ny misahana ny vulgarisation manokana ato amin'ny ministeran'ny fitsarana dia ireo olona ao anatin'io service ny vulgarisation izany dia mandeha mitety faritra mihitsy mandeha any ambanivohitra rehetra rehetra any manentana sy mampafantatra ny procédure judiciaire mandeha mitety commune izy ireo mandeha midina any amin'ny fokontany manao izay zavatra izay misy eh ireo a emission radiophonique a televisé a zosy lalàna zao raha manaraka tsika am tvm misy an'iny emission iny mamiezaka ihany koa zay mametraka ny a reny kiosque d'accueil retraretra eny anivon'ny a fitsarana reny ny ametrana an'ireny dia mba Hi-faciliter-na ny action-ny olona tsirairay, hi-orienter-na ny olona tsirairay amin'ny amin'ny asa ataony. Misy ny kiosque d'accueil dia misy koa ny atao hoe clinique juridique. Ny maha samy hafa an, mitovy ihany ny andraikitry an'ireo zavatra anankiroa ireo fa ny maha samy hafa anazy an, ny kiosque d'accueil au niveau an'ilay fitsarana. Tonga izany ilay olona dia manantona an'ilay kiosque izy dia manazava ary manontany izay zavatra renseignement tadiaviny eo dia manazava ny olona responsable an'ilay kiosque. Fa ny clinique juridique kosa dia tena natao ivelan'ny fitsarana. Ny antony nanaovana azy ivelan'ny fitsarana dia satria fantatsika fa ny eto Madagasikara dia mbola betsaka ilay olona hoe matahotra hanantona biraom-panjakana izany fa indrindra indrindra moa hoe fitsarana no resahana dia niezaka zany zay hoe aleo ary atao ivelan'ny fitsarana mihitsy ilay toerana afahan'izy ireo manantona sy manontany mba hamoramora zany ilay fifandraisana. Matetika zany le olona tsy maka mpisolovava de resaka otrany hoe hoentiny am-po le izy nefany aty amin'ny fitsarana aty misy misy paipaika tsy maintsy arahana Fa rehefa tsy mahanaraka an'ireny paipaika ireny ireny ianao izany an, dia mety tsy tsy lasa lavitra mihitsy ilay fitorianao. Any izany no tena hitako olana izany matetika. Dia ny ny antony koa izany ilay hoe angalana ilay mpisolo vava an, ny mpisolo vava izany efa tonga dia efa mahay mandinika an'ilay raharaha, dia efa mahay mandamina an'ilay taratasin'ady, ilay antontan-taratasin'ady izay hoentina any amin'ny mpitsara. De iny zany otrany hoe mahatsotsotra zavatra kokoa e! De eo koa zany ny mpisolovava mba miteneny le olona hoe aa ty ty zavatrao ty an, otrany hoe ty fitorianao ty zany an mety hitombina na mety tsy hitombina, mba tsy handanianle olona andro any am fitsarana raha ohatra efa tena hoe diso be izy nefa mbola hitory. Na koa afaka miteny koa hoe aa tena zao mihitsy ny zo anao a, fa tena hoe afaka miroso ianao raha ohatra zany ny olona mitory. Raha ohatra indray olona toriana dia efa tonga dia efa hazavain'ilay mpisolo vava hoe zao zany ny fipetrak'ity raha ty. Zany hoe raha ny tena marina ange zany e, tsy tsy mandendeha an-jambany fotsiny e. Fa mba mahafantatra hoe aiza ho aiza ny zo sy ny adidinao izany amina lafina lalàna anankiray. Lisitry ny mpisolovava isaky ny Cour d'appel eto Madagasikara misy. Dia raha ohatra eto Antananarivo izany dia afaka manantona eto eto Anosy izy, misy an'ilay hoe Maison du droit et des professions judiciaires, ao izy no mahita ny lisitry ny mpisolovava rehetrarehetra. Ny lalampanorenana no mandidy ny mpitsara hoe aa lalàna ihany, amin'ny alalan'ny lalàna ihany no ahafahana mamoaka didim-pitsarana ary didim-pitsarana avoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Mila zavatra madinidinika maromaro hajaina, izay ny atao hoe procédure, izay vao mety tonga amina fanapahan-kevitra iray ny mpitsara. Izay paikady izay dia tsy ho hain'ny amin'ny olon-drehetra izay tsy nianatra lalàna, ka indraindray lasa fifanomezan-tsiny hoe fa maninona raha tonga dia natao an'izao, fa maninona raha tonga dia natao an'izao. Rehefa eken'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitsarana dia matoky ny fitsarana ny vahoaka. Fa ilay lalàna ampiasain'ny mpitsara ve tena mifanaraka amin'ny filàn'ny vahoaka? Izay aloha izany fanontaniana mipetraka. Aza adino fa samy manana ny andraikiny, tsy anjaran'ny mpitsara. ny manao lalàna, anjaran'ny fahefana mpanao lalàna, ny parlemantera ahitantsika ny solombavambahoaka sy ny loholona, ireo no sehatra omen'ny lalàmpanorenana fahefana hanao ny lalàna, dia ny lalàna avoakan'ny ireo andrim-panjakana ireo no ampiasain'ny mpitsara. Raha tsara ireo lalàna ireo, tokony ho tsara ihany koa ny didim-pitsarana. Raha sanatria tsy mamaly ny filan'ny vahoaka ny lalàna dia mazava ho azy fa tsy hamaly ny filan'ny vahoaka ihany koa izany ny didy avoakan'ny mpitsara. Betsaka ihany ireo zavatra tokony hatsaraina eny anivon'ny fonja. Anisan'izany izao ohatra ny trano, ny trano izay hitazonana am-ponja an'ireo olona rehetrarehetra maro dia maro ireo dia efa tena efa tena tery dia tery amin'izao fotoana izao an, ary tena tsy tsy mahalala angamba izay tena tery izany hoe ny surpopulation carcérale, ka eo indrindra ny hoe mety tsy ho voahaja ve izany, tsy voahaja izany ny zon'ny zareo satria na na olona voatazona am-ponja arany dia manana zo hiaina ihany, Fa tsy hoe akory hoe very ny zo maha olona anazy fa manana zo maha olona maha olona izy an, hiaina ao anatina trano an atao hoe manaja an'izay atao hoe zon'olombelona izay nefa amin'izao fotoana izao dia misy izay surpopulation carcérale izay. Misy ihany koa ny hoe izany hoe lasa tery dia tery izany io trano io amin'izao fotoana izao dia ankoatra ny hoe mahatery an'azy ihany koa dia efa tena hanitra dia hanitra ka izay mahantra an'azy izay koa dia na ny trano fivoahana na ny resaka hoe hygiène izay tokony zo ananan'ny tsirairay ihany na dia voatazona ihany koa ndray izy dia anisan'ny tsy dia hoe voahaja ihany koa izany izay. Izahay izany matetika izany rehefa manazava ny asa amin'ny radio, amin'ny tele dia misy karazana flyer kely ity koa moa izany zarainay aman'olona manazava tsara hoe izao izany ny asana mpisolovava Ny olona matetika ohatran'ny hoe tsy te hanantona mpisolovava satria mihevitra izy fa lafo le sandan'ny fiarovana nefany tsy marina loatra izay zavatra izay. Io ifanarahana, ifanarahan'ny roa tonta ary matetika raha moa izany dia ohatran'ny hoe misy ampahany aloha, ohatran'ny hoe ny antsasany dia ny antsasany rehefa avy eo. Raha ohatra misy ny olana amina olona arovana sy ny mpisolovava dia afaka manantona foana izy ny lehiben'ny holafitra, milaza hoe mihoatra ny tohotra ny zavatra ohatr'izao dia anjaran'ny lehiben'ny holafitra no mijery hoe tena mitombina tokoa ve ilay alahelon'ilay olona sa tsy mitombina ilay alahelon'ilay olona. Izay izany izay izany ny hitako ohatran'ny hoe mba hoe mahatsara an'ilay mpisolovava e, raha ampihoarina amin'ny olon-kafa. Raha miteny resaka izany isika hoe ny couverture géographique ny tribunaux eto Madagascar fotsiny ohatra izao dia tena vitsy dia vitsy. Raha ny norme iraisam-pirenena moa izany na ny norme, raha hiteny fotsiny izaho hoe eto an'Afrika fotsiny amin'ny continent afrikana izany dia juridiction anankiray izany hoe fitsarana anankiray ho ana mponina miisa iray hetsy. na pour un une juridiction pour cent mille habitants ary nefa raha eto amintsika eto Madagascar amin'izao fotoana izao dia roa amby efapolo ny tribunal de première instance izany hoe fitsarana ambaratonga voalohany, misy moa ireo pac izay vao nanampy izany dia nefa eo amin'ny enina amby roapolo tapitrisa eo ny total ny mponina eto Madagascar. Dia raha manao kajikajy izany tsika dia jereo amin'izay ny avitsiny izay couverture géographique ny tribunaux eto Madagascar izay dia miresaka foana moa izany ny olona hoe hoe raha voakolokolo izany dia ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana izany hoe ao anatin'ny monde judiciaire no tena no tena misy azy Dia raha vao miresaka an'izay hoe tontolon'ny fitsarana izay kosa anefa tsika izany dia ny eritreritry ny olona tonga dia mpitsara. Izay foana izany ny zavatra misy. Raha miresaka tontolon'ny fitsarana tsika dia be dia be ny olona tafiditra ao anatin'izany. Misy ny mpitsara voalohany indrindra, misy ireo mpirakidrara na ny greffier, misy ireo lazaina amin'ny jargon juridique araka ilay voalazantsika teo auxiliaire de la justice, tafiditra ao anatin'izany auxiliaire de la justice izany ny mpisolovava na ny avocat. ny vaditany na ny huissier, ny notaire, ny inona moa ity a, ireo olona, ny clerc izay hoe olona miara-miasa akaiky amin'ireny notaire sy ny avocat ireny izany tafiditra anatin'izay. Ankoatra an'ireo dia misy ihany koa ilay ireo mpitandro filaminana izay miara-miasa akaiky amin'ny amin'ny mpitsara izany ao anatin'ny atao hoe police judiciaire. Betsaka ny andraikitra izay efa niraisin'ny Minisiteran'ny Fitsarana mba hiadiana amin'io ady amin'ny kolikoly io. Voalohany izao, nametraka ny ato amin'ny nivon'ny Minisiteran'ny Fitsarana ny atao hoe politique sectorielle de lutte contre la corruption. Manana an'izay document izay izahay, document de politique sectorielle de la lutte contre la corruption, izay niarahana namolavola tamin'ireo mpiantsehatra rehetra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fitsarana. Misy ihany koa ny ady amin'ireo mpidirika, lutte contre les rabatteurs, ireo moa izany nahatonga ny Ministera niezaka mametraka ireo caméras de surveillance rehetra rehetra na au niveau an'ny tribonaly na au niveau an'ny fonja mba hiadivana amin'ireny olona ireny ny réglementation ny accès au niveau an'ny justice. Amin'izao fotoana izao izany tsika raha eny Anosy manokana dia mitaraina moa ny olona hoe any lasa misy filaharam-be nefa izay zavatra izay natao mba hiadiana amin'ny rabatteurs. fa ny ilaina izany ny fanaovana an'izay mety hoe fanatsarana tsy maintsy mbola hisy foana aoriana any fa napetraka izay zavatra izay misy ny assainissement izany hoe miezaka izay mandray fepetra mandray sazy moa izany ho an'ireo izay hita hoe mihoatra ny tokony ho izy ny fihetsika ataony. Raha ohatra hoe hanome statistique fotsiny aho izany fohifohy ho antsika raha ohatra makasika ny personnel-n'ny administration pénitentiaire izao raha tamin'ity taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity fotsiny dia eo amin'ny roapolo eo ny nandalo ny conseil de discipline izay efa voasazy daholo moa izy roapolo ireo, tamin'ny deux mille vingt enina ambin'ny folo, seize, Dia 2019 dimy, dia hitanareo amin'izany izany fa mihamitombo mihamiakatra ilay isa, tsy hoe ilay manasazy akory no tsara fa tafiditra ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay hoe tsara izany ny hampahafantarana ny mpiara-miasa rehetrarehetra fa rehefa misy ny tsy fanajana ny fehezan-dalàna mifehy ny asa dia tsy maintsy misy ny sazy mifandraika amin'izay.